Waa'ee kana laalchisee maal barbaachisa intala takka fuudhuuf wanni ati laaltu maali as keessatti baranna yoo Rabbi ee jedhe. Walaa tankixu lmushrikaati hattaa yu'minna jedhe Rabbiin. Mushrika jechuun waaqeffataa jechuudha. Waaqeffataa fuudhuu hin dandeettu jedhe haraama. Namni muslimaa tokko intala waaqeffattu fuudhuu hin danda'u haraama. Mushrika jechuudha. Mushrik fuudhuu hin danda'u. Tokkoffaa waan itti ilaaltu duuba islaaminaa haa taatu muslima haa taatu namni itti fuudhu hedduu kun. Haga feete qalbiin tante yoo jaalatte intala isii walii waa barattan yoo amantiin jiraatuu baatte irraa fagaadhu. sahaabticha intala kufrii keessa jaalata'aa ture, islaama tahee biyya san irraa hijiraa bahee akka tasaa biyya sanitti deebi'e. Deebinaan intalti koottu jetteen. Dur isi dida, isa jaalata. Koos si jaaladhe jetteen. Hi'oo jedheen naaf si jidduu islaaminna jiraa jedheen. Islaaminaan gargar nu baafte jedhee waliin hin deebinu. Akkasi jechu yoo islaamtee muslima taate si fuudha yookaan ammoo womaa sirraa hin beeku jechu. Lammata wanni ati laaltu sodaa rabbii qabaatu intalti tun sodaa rabbii qabaatu rabbii fi sodaatu intala rabbii fi sodaatu ta'u rasuulli maal jedha alayhi salaatu wassalaam fadfar bidaati diin Taribati yadaa kaa yeroo waa fuutu namni waa heddu'uuf intala fuudhaa hori'iif fuudhaa zari'iif fuudhaa barumsaaf fuudhaa bareedumaaf fuudhaa waa hedduuf namni fuudhaa ammoo atin amantii laali ta rabbii ifii sodaattu ta akhlaaqa gaarii qabdu ta amantii islaamatti bultu san fuudhi jedhe yoo san tahuu baatteen kasaartaa rakkattaa beeki jedhee hedduu rakkate wallaahi namni barri namni ta akhlaaqa hin qabne ta rabbi hin sodaanne maqaa islaama taatee ta rabbi hin sodaanne sin fayyaddu eega islaama taate rabbii ifii sodaattee tikfamtuu qulqulluu tahu nama rabbii ifii sodaatu tahu. Tikfamtuun ta Rabbii ifii sodaattu, ta Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu wasalaam hadiisa ibnu maajah keessa nuun jedhan, mastafaada almu'minu ba'da taqwa Allaahi khayran lahu min zawjatin saalihah, namni tokko eega sodaa Rabbiitii wanni inni argatee saniin badhaafame hin jirtu jedhe niitii gaarirraa. Wanni niitii gaarirra jabdu'uu sodaa Rabbii malee hin jirtu jechu'u. Niitin gaariin sun ta akkam? Rasuula Rabbiin nuu hime aleyhi salaatu wassalaam, Idhaa amarahu idhaa amarahaa axaa'athu ta yoo inni ajaja baasee akkana godhi jedheen hayyee jettee gootu. Hin mormne. Niitii gaarii jechuun tokkoffaa yoo inni waan san godhi jedheen kaatee gootu. Wa'in nazara ileeyhaa sarratu yoo inni laale gammachiiftu, qulqulluu, wanni isii marti tartiiban, nidaaman, wanni hunduu walitti qajeelte, bareeduma fuulaa namni waan abbaan if hin godhuu, uumama Rabbiiti. Ammoo wanni guddoon bareeduma nafa huji'iitii fi bareeduma xabi'aati. ta fuulaatii miti. Fuula abbaa nuuf jirjiiruu hin danda'u. Ammoo qulqullinni abbaa nuuf jirjiiruu dandeef qulqulleessee, urgeessee, waan hunda bareechisee, dhihaana bareechisee, waan hunda mi'eessee, jecha bareedaa, kabajaa guddoo, sodaa Rabbii guddoo, taqwaa Rabbii guddaa, bareeduma tanatti irra guddoo bareeduma fuularra. Gaaf fuulatti dabalatte egaa tun ni'maa biraati. Maal jedhe duuba? Ta yoo inni ilaalellee gammachiiftu jedhe. Sadaffaa, Wa in aqsama alayhaa abarrathu. Ta yoo inni kakate qulqulleessitu jedhe. Nuyaas abboo gar deemnaa jedheen. Lakkii deemuu hin danda'u jetteen. Wallaahi hin deemta na wajjin har'a kana qofaa kiyya hin deemne wallaahi rabbi kakadheen deemta ka'i jedheen. Hayaa silaa deemuu hin barbaanne

ilmi kun hin miidhamu, lubbuun isi'iitis tikfamtuu haraama hundarraa. Ta yoo inni biraa deeme hin shakkine. If duuba hin shakkine. Hamti duubaa itti hin dhufne. Bar nama karaa san bahu arge. Bar nama halkan mana sanii bahu garre. Bar waan akkanaa garre. Gurri isaa hin dhukkubne jechuudha. Mataan hin dhukkubne. Tikfamtuu! Inni biraa deemi jettee ammoo mallaqa itti hin taphanne. Fira kaani ergi, kaani ergi, kaani ergi, kaani ergi goone. Wanni quba qabu malee. Niitii Saaliha jechuun isii tana. Niitii waa haga kana walitti qabattee Saaliha jedhan amantii Islaamatti. Saalihaanni baanan isii tana jechuudha. Qabxii lammataan kun haalan jabaa. iimaana qabaatuun, akhlaaqa gaarii qabaatuun barbaacha isaaniitii tanteetiifi irra hin tarkaanfatin. Sadaffaa wanni ati niitii tanteetirraa barbaaddu, niitii tantee keessa jiraatu, niitii ati fuudhuu barbaaddu wanni irratti argamuu ati eegdu niitii jiruun galteef ta'u aqlii qabdu jechuun ta akkaataa itti jiraatan akkaataa itti mana oofan akkaataa itti nama horatan waan kana hundayyuu beektu beekuu dandeettu yoo waliin haasoftan haasa walii galuu dandeettan yoo an waan tokko jetteen wali waan isiin barbaaddu ammoo sitti himuu dandeettu dandeettii nama qabu ta'u yoo dandeettii hin qabne hoo wamaa dhagaaf irraa waan itti himu fudhatteetu akkasii Waan ati itti jetteen san malee ka lammataa dabaluu hin dandeenne, waan biraa ammoo sitti himtu, sun sin fayyaddu. Gowwaa jechuu, gowwaan sin fayyaddu. Intala takka Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu wa salaam Ibnatul Juuzi jedhama, Juuziyya jedhamti, fuudhan. Intalti qiyaas malee bareeddi. Yeroo qopheessanii, galgalli kun galgala fuudhaati, cidhaati. akka gaarii waa dibaniifi qopheessanii bareechisan dubartii keessaa takka suuta kararraa qabde. Maal jetteen? Ee abbo waan gootu, yoo Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu wassalaam haalan na haa jaalatu barbaadde, yeroo inni dhufee akkanatti mataa si qabate, A'uudu billaahi minka jedhiiniiti. Aboo Rabbitti sirraa cinaa gale, Rabbis si jalaa baqadhe jedhiini jetteen. Yooti akkas jette abadaa si jaalataa sin jibbu jette Allahu Akbar akkasii na dheennan na dhiis jetteen san amma hidhaani hin galleefi gowwaa tuni yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhufanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jedhanii harkarra qabanii tuqan Acuudu billahi minka abboo rabbi si jalaa cinaa galle nan tuqin jetteen rabbi si jalaa baqadhe ajaa'iba rabbii akkasi ee maal jetta akkana jette maarree laqad unti bi'aziimini nagaan jiraadhu jedheen nama guddatti baqatte rabbii guddicha baqatte rabbii jala si hijiru namuu si tuquu hin dandayu an sin tuquu nagayatti jedhee hiike La hawla wa la quwwata illa billah gowwaan ta gowwaa akkasii akka hin taane intalti gowwaan kun dhukkuba badaa namni gowwaan abbaa fedhettu si diruu dandaya si dherguu dandaya si lolchiisuu dandaya akka laafatti si kaasuu dandayan sihii waan balleessin badi karaa kararraa qabanii gara biraa geessuu dandayan kanaafuu gowwummaan waan haalan hamtuu takka Gowwummaa san akka isiin hin qabne firraa eegi. Rasuulli Rabbii Aleeyhi salaatu wassalaam intala san haguma laafatti hiike gartuu. Maa akkas godhe beeytuu? Ummataa barumsa kennu jira. Fuudhuma fuudhu kana barumsa jechuu ummataaf. Rasuulli Aleeyhi salaatu wassalaam shufeera ummata guutu'uun deemu. shufeerri xayyaara oofu, captain, xiyyaara oofu, beelotni xiyyaara oofu, yoo namnii gowwaan tokko dhufee, captain, daqiiqaa lama qofaa, daqiiqaa sadi qofaa xiyyaara kana takka aan oofne diqqo oofaa, na jalaa ka'ii na kenni jedheen, Yoo inni abboo siif hin kenure inni booyee mataa lafaa nuf qo'ee ani badee takkaa akkana hin taane na miite abboo rabbi sodaadhuu rahmata naa godhii daqiiquma sanii qofaa naa hayyam jedheen maal godha mee ni hayyamaafii hin hayyamuuf yoo hayyameef ka booye san qofaa miti inni kunis gowwaa taha daqiiqaa lamii san keessatti gowwaan kun yoo achi taa'e ummata kana hunda halaakuu hin danda'amu hin danda'u. Ummata kana hunda takka tuquu qofattu nama hundaa halaakuu dandaya. Xiyyaara oofaa deemaa jiraa miti bakka takka mismaara tokko gad tuquu qofattu waan kana hundaa halaakuu dandaya. Kanaafuu bakka san itti gad dhiisanii diqqomee hin rifatin hin yaaddayini akka garaan kan kee qalbiin siin banne jechuun taati taatu. Akkas Rasuulli Rabbii Aleyh salaatu wa salaam ummataan deema'aa jira. Akka qalbiin siin badde jedhanii namni amaanaa fuudhuu hin dandeenne bakka san seenuun hin taatu. Dafanii baasuu qaban kun. Inni haa rifatuutii garuu ummata kaan dhaqqabu. Akkas godhan Rasuulli Rabbii Aleyh salaatu wa salaam. Wanni namni tokko tokko amma na gaafatuu maltu, gowwaa fuudhuun dhugaa hamtu Garuu an gowwaa tahuu isii akkamiin beekuu dandaya? Wan ati beekuu ni dandeettu haasawa gabaaba'aan wan hunduu sii galti. Ha odoo haasawuu jirtu gaafii tokko tokko darbata. Dhag dhag dhag dhag gaafii asii ka gara biraa ka achii ka asii. Hagasi sii galte hagam takka sammuun banaa qabdii hagam takka aalama quba qabdii. Fakkeenyaaf waan amma adunyarra deem'aa jira ta fagoo wahii dhag gootee smoo garra dhoofta. Daftee galuufii qabdi. Waan biraa asii dhag gootee dhoofta daftee galuufii qabdi. Sii galtee hagam takka sammuun banaa qabdi. Hagam takka hidhamtu'uu womaa waa galuufii hin dandeenye sii galuu danda'a. Bifa kanaan hubatuun dandeetta.

Dur tokkummaadha wanni quwwaa islaamaa jabeesse qalbii ummata garee wan arraddaan fageesse jiddu ummata islaamaa duwween jarrii keesse dhukkuba